Miss eh, is-Senjura Claudette Buttigieg, PM News Malta. Forsi xtaqna neħdu xi kummenti llum għalfejn qegħdin hawnhekk. Naħseb illi l-għana u l-għini huwa wieħed ċar. Eh, aħna nafu li internazzjonalment hemm il-problemi, Imma il-gvern qed jaqleb il-prioritajiet tiegħu ta' taħt fuq, jiġifieri meta inti taħseb illi għadha kemm kelmitni sinjura issa ftit minuti ilu. Mela pensjonanta 500 euro jaqsam omla, jiġifieri din 300 mbagħad 200 trid kampa xahar. Meta llum nafu d-diffikultajiet mhix xaddejjin. Imma fl-istess nifs, il-Prim Ministru jmorlek delegazzjoni New York Jew importanti li jmur u li jieħu n-nies miegħu imgħoxxihom fuq l-eluf kif nefaqhom. Ġifieri m'hemmx rispett lejn in-nies. Illum toħroġ storja fit-Times li għal darb'oħra ħa niġu investigati mill-Unjoni Ewropea fuq allegat, xadu allegat, tixħim u korruzzjoni u fi proġetti oħrajn tal-Gvern. Kull ħaġa li miss magħha l-Gvern jekk huma l-isptarijiet, jekk hija l-elektrogas, waħda f'waħda. Dawn l-affarijiet illum il-ġurnata waslu biex qed naraw realtà li ġejna biex nipprotestaw fuq għallum. Il-kwalità tal-ħajja. X'ħajja hi li qegħdin ngħixu ġo dal-pajjiż. Jiġifieri aħna kuntenti illi Pajjiż illum huwa staġnat assolutament bil-traffiku li għaddej, ġifieri bdew it-tfal l-iskola. Rajt ritratti tal-iskola ta' Ħal Qormi, mhux distrett tiegħi, tal-biża', tgħid aħna qed nibagħtu t-tfal ġo skola illi qiegħda f'dan l-istat, mhux tort tal-headmistress jew hekk, laqas xejn, imma l-Gvern il-prijoritajiet tiegħu mhumiex dawk. X'inhu l-pass li jmiss min-naħa tal-Oppożizzjoni wara din il-protesta? Aħna ħanibqgħu naħdmu, jiġifieri issa jiftaħ il-Parlament, il-ħidma tagħna issa ddur ġol-Parlament, eh, preparati għal kull liġi li ħajressaq il-Gvern. Ovvjament, il-Gvern nafu l-istil tiegħu, ġol-Parlament jipprova lilna jirridikolana, ma jikkalkulanix, imma issa wasanna fi stat, mhux qed jikkalkula Mhux qed biss ma jikkalkolax lilna, imma qed jgħidulna li msieħba soċjali qed iħossuhom li mhumiex kalkolati. Imsieħba soċjali jgħidulu ħaġa u jagħmel oħra. Jiġifieri, issa ovvjament ġej il-budget, budget li ħanistennew ħanaraw id-dettalji tiegħu sew, imma hemm affarijiet li bla dubju ta' xejn għandna ħidma importanti ħafna li dak li ħa nipprotestaw fuq illum nidħlu bih fil-Parlament fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Grazzi.

Mullis plat. Għamil darbiet. Mullis xaqbu l il-medicina. Kien imissu outpatient. U mullis plat, għamil darbiet. U għallu di titwaqqafa il-medicina, medicina musa nsemmija, dik li kien ikollu liktar bżonna. Mela. U bat qabdu tlet darbiet, morna U raba darba U raba darba għallu mbagħad morna professur ħallasna 50 euro

Il-bieraħ kelli kelli appuntament għal terapija jien għal dari ċemplitinna li qegħdin bi strajka. Daw tal fizjoterapija Tawk appuntamenti ieħor Issa meta jkun ikollha meta jkollha ċemplinna. Inni nistenna 15 għabba. X'messaġġ taqt Xtaqt tgħaddi intom it-tbatijiet li għaddejjin minnu forsi tixtieq tagħti messaġġ biex jisimgħuh l-awtoritajiet ikkonċernati għandek l-opportunità. Biex ituna il-mediċini u jaqduna mill-aktar biex nofqu ħafna flus fil-morru il-morru privat. Grazzi ħafna.